Дүрт ирдән дүрт бала тапкан. Суррогатная мать булган ди. Бу минем бизнесым, төп бизнесым. Миңа анда бик күп кеше язды инде. Форточкой надуло, ветром надуло дип. Да ну.
Әй, без ниндирәк мөнәсәбәтләрдә. Все, Алиса, шапырт, шапырт. Дүрт ирдән булса да, моның ни гаебе бар дип. Тапшыруны игътибар белән тик шыпырт кына карыйбыз. Бала йоклый. Лилия, сәлам. Сәлам, исәнмесез. Безнең Лилия күптән түгел шаккаттырды яңалыклар белән дүртенче тапкыр әни булды. Әйе, хайпның менә иң очында менә таулар бар, хайпы тауы. График бармы? Әйе, без аны күзәтеп барабыз. Шуңа күрә без графигы.
Менә мин интернеттан укыдым, анда күпме язалар подписчиклар, сораулар сорыйлар. Менә берсе яза. Гәпләшеп алыйк. Дүрт ирдән дүрт бала тапкан.
Белмим. Миннән интервью алган булдылар. бер, бер генә тапкыр түгел һәм ә, минем шулай итеп җавап биргән булды ә, дүрт ирдән булса да моның ни гаебе бар дип инде чөнки ә, мондый ситуацияда булган кешеләр хатын кызлар бар һәм инде шулай була икән мәсәлән әйме тормышта ну, нәрсә эшлисең инде ул кешегә икенче төрле карый башлыйсыңмы ул кеше синең күзеңдә начар буламы анда гаепле буламы шуңа күрә мин инде үземнең шәхси тормыш турында Сөйләмим. Дөрес.
Ничек икәнен әйтмим.
Белмичә торам. Әйе, тик мен әйтәсем килә, кешене гаепләргә ярамый. Суррогатная мать булган дип. Сез булдыгызмы ул или сезгә суррогатная мать тапты дип язалармы? Бу минем бизнесым, төп бизнесым. Мин шулай итеп акча эшлим. Әлбәттә, алай түгел инде. Белмим, әйтәм ич кешеләрнең фантазияләре шул хәтлек эшли. Мин аның турында менә Уйлаганым да булмады, дөресен генә әйткәндә. Укыгач, миңа шок булды. Мин бары тик балаларны күрсәтмим, алар мине бар Аллага шөкер. Булдыраса яшәй, иә. Минем подписчиклар язды, минем видеога. Бауга төркеменең кайсысы Лилия Хайруллинаның яңа ире? Подписчиклар. Әнә тегесе инде куенда. Әнә тегесе. Бар тегесе тегесе.
Так вы замужем или нет? Миңа анда бик күп кеше язды инде. Форточкой надуло, ветром надуло дип теге э, личный сообщениеларга язып җибәрделәр кеше. Көлә инде анда. Бу хейтме дип син хейт дип уйлыйсың моны, юкмы? Юк, бу инде Шаяру гынамы? Бу беләсезме ни өчен? Бу әдәпсезлек. Әдәпсезлек.
Ни өчен язган ул сарказм дип? Чөнки бөтен кеше шул сорауны бирә миңа. Зачем это вообще писать? Лучше уж вообще молчать. Ул үзенә әйткән Самокритичный кешеләрне яратам мин. Мне понравился комментарий диджей Радик. Прям минем исемле как будто комментарий. Я тут один рилс родить не могу, а ты рожаешь Это нәкъ мин. Рилсларын күптән чыгарган юк иде инде, чөнки анда булган вакытта Ничектер вакыт җитмәде һәм илһам юк иде дип әйтим инде минем анда үземнең авырлыклар булды мин аларны кичереп яшәдем һәм хәзер менә әлеге сезгә килер алдыннан менә рилс төшереп кайттым да ну өлгерәсең син кара әле бөтен нәрсәгә өлгерәсең әйтәм шәһи рилслар дигәндә менә беренче состав һәм икенче состав син аңлыйсың бит инде нәрсә турында сүз барганын хәзер вакыт әйме Син бераз аңлатып киткән. Әйе, менә беренче состав. Аңлат әле яңадан. Әйе, Яңадан аңлатам. Беренче состав Лилия безнең Идрисов Мазафака бит инде. Исмы аның Илнар. Илнар, инде Илнар, сәлам.
Ә, Син аның беренче составында идең, әйме? Бергә. В Татарстане не говорят open air. В Татарстане говорят Сабан туе! Һәм менә син киткәч тә инде икенче составка анда Олеся, Лесная, синең урынга килмәкче булды инде, әйме? Булганны кешегә әйтмиләр инде. Син татар кызы мәллә? Ну, почти.
Сез аның белән ниндирәк мөнәсәбәтләрдә? Без ниндирәк мөнәсәбәтләрдә? Яхшы мөнәсәбәтләрдә. Дип уйлыйсың син.
Алай түгелмени? Дип уйлыйсың син. Башкача дип әйттемени?
Юк, без аны сорарбыз әле.
Дип уйлыйсың син, әйе, шулай. Яхшына да шулаймы? Ә менә хәзер син кайттың, менә сез хәзер яңадан бергә төшерәсезме? Белмим. Ничек инде белмисең? Белмим, миннән миннән тора микән? 16 яшең гына әйбер түгелмени?
Сен мазафака тукта, мин хәзер барып кайтыйм әле тизгенә генә. Буэнос Айрес кайтыйм, сугыннан гәрәш нитербез, нәрсә дә булса төшерербез. Көтеп тор мине. Көтеп тор менә. Тизгенә барып кайтам, тизгенә бала табам. Бер кешене дә тотма.
Монда хоп Олеся. Бәлки бу турыда безгә очрашып сөйләшергә кирәктер. Район белмим, өчәү.
Треугольник.
Сагынасыңмы соң ул рилсларны төшерүне менә? Нәкъ менә мазафака белән. Әйе, сагынасың. Әлбәттә, ул да миңа язды, сагындым, кайт дип. Все, Олеся.
Шапырт, шапырт, анда буя, бала уяна башлады. Безгә тапшырылу уже ни тәмамларга кирәк инде кергәне. Рәхмәт.